Insellmulkom sudditi ta' xuter u nilqawkom għal programm ieħor nisperaw li tinsabu imreknin u mkebbin qed tissegura imma jekk tkunu fit-toroq ta' xaġa interessanti ibatu wien hemmhekk san. San! Aw! Aw jgħat. Ej, u minn hemm ġara. Għaxet nibża. U minn xiex tidek tibża. Ma smajtux qal il-prim. Qal li għandna bżonn niddefendu rwieħna, ma jistax ikun jrid ikonna sistema ta' difiża qawwija Malta x'jista' jkun li jiġi Putin u l-Putitin, tifhem? Ej, għax Malta ma nafx jidni aħna, imma nsar aħna x'bħanef. Ivvinta omna, oh.
Tajna s-sanzjonijiet bħal kumplament tal-Ewropa lir russja Allura mhux qed ngħidu li aħna edewa tar-Russja imma ma naħseb li kieku u Father Christmas Putin għajt fana fuq il-kut list. Le, ma allura jeħtieġ li narmaw rwieħna nkunu kapaċi niddefendu lilna nfosna għax da attakku eminenti. Jekk jiġu blart, eh. aħjar jiġu, mux marriċ li ntijom li tijad, imma jek tiġu fil-kasa jew fil-axija, għax fil-ħodu mill-forlejn tal-marsa, mux għataddi. Tanker. Taf kif? Jek jiġu blajru, jek jiġu fil-sajf, ifottuna, eh? Ah. Ifottuna wahda, għax tant ikun għaw festi u mortali til-lajn l-emmula, għafni d-dunaw li t-tattakkaw. Bil-bahar fil-sajf ma nix problemi. Għax ikun hemm kull bomba ma xateġ bejn. Sa jintaf xed.
Jiena bil-connections ta' dal-programm sinjuri huma kbar, kbar qatt. Nitolbu il-protezzjoni tiegħu. Tal-kbir Trump. Għaliex? Għax da titħajjar ixxi Greenland, it-TikTok u hekk da, anka l-Palestina klir jomu għamela resort qed tifhem x'qed ngħid. Allura għaliex m'għandniex inkellmu lilu u aħna badna miegħu. Donald, good evening.

Erġajna x-xogħol. Kull filgħodu wara li nkun wassalt lit-tifel immur biex nibda l-ġurnata tiegħi u mmur b'daħka li ma bħalha. Ta' sikwit ninzerta xi kollega u mill-ewwel niftaħlu l-bieb biex jgħaddi.
Warrajt! Għaddi! Għandek ul ħasib mid-dormen dal-għodu da, daqsek bitqejla biex ma ta' filgħodu tara l-sieħbek ta' xogħol tgħidlu bonġu Mhux hekk, anzi għaddas rasu fil. U baqa' dieħel, ħej, qisu ma ranix! Laqqas biss induna li ftaħtlu l-bieb, anzi sabbatuli ġo wiċċi! Issa kieku tgħid kien xi ħadd ieħor, fiha u ma fijiex, forsi ma raħx, imma jien, jien naħseb li nidher hu! Imma issa, il-bonġu li ma tanix, swied neqmiż ġdejda, u issa rrid immur nieħu siegħa leave biex immur nixtri oħra u nerġa' nbiddel jien! X'ma ninħaraqx!
Dak kien shooter tal-lum, sinjuri! Inselmulkom fil-festa sabat ta' San Pawl, specialment li daw il-Pawlin kolla! Għaxet il-selmilu.
Għala jħasra. Dawk għedin maħta mal ma Ejja, ejja, ejja. Għajjaraw il-repeat li ktar jinduraw li sellajna li għom. Kem marru l-qoddim l-affarijiet, ħbib tagħna, minn żmien San Pawlu.
Eżempju? Litri.
Illum il-ġurnata l-posta ma ħafna u tista' tirreġistra etra qabel fi żmien Sampon biex tasal etra kien jibgħat l-ewwel etra l korentin Tini jitra l korentin u mbagħad it-tessa nkun. Ta' xeredi ġiedin illum.
Eh, ma x'kienu jintilfu fil-posta.